acio mo ndĩrahũrĩirwo thimũ nĩ kĩbai kũhwa ĩ na githĩ ndũranjĩrĩte kĩbai kwarĩ rũraya ĩ nĩ arahũragĩra arĩ rũraya ĩ ĩĩ kũrĩa randani hehe ona araheirwo thimũ ĩ ĩĩ ahũrĩre nĩ mũriũki wa ngirigaca hehe ũyũ wa tata guo ĩni ũnjĩraga ikaraga kwa hombama acha ĩĩ aikaraga kwa wango wa makeri ti kwa ombama Oh, kwa malikia ĩni hehe rĩu kĩvai kũrĩ ĩĩ ndaragĩciĩte ũhiki wa mwana wa mwarĩ wa nyina akarũgamĩrĩre akĩhana tarĩ wa ice ĩĩ narĩ mama werĩ ĩ no ta ithe nĩ ũhoro wa ma ĩni kĩvai kũrĩ ĩĩ tigiti nĩ akĩrĩ mũrĩhĩre ehe ĩ wa ndege ii na gwa gũkoma rĩ ii gũtiakĩrĩ na thĩna tondũ rĩ ii agĩkomaga kwa mũrata wakwa ũgwĩtwo gatheru na nĩ moyaine acha nĩ niĩ ndamanyitithanirie he he he nĩguo rĩu gatheru magĩthiĩ wĩra rĩ ii kĩbai kũrĩ Ĩĩ, arĩ aranji mũcenya ũmwe rĩ ĩĩ, akĩra mũirĩtu wa wĩra atĩrĩ ĩ- rĩu wagatheru ĩĩ ĩĩ akĩmwĩra niĩ rĩ ĩĩ nĩ ngũceracera nogore magũrũ ĩ ĩĩ ũndũ ti ũmwe ta kanua na ndũngĩtũũra hamwe ta gũtũ oneho ĩni kĩbai kũrĩ ĩĩ agĩkiumagara Nĩguo. No anga akĩrĩ aciĩ London rĩngĩ? A teacher. Kĩbai kwarĩkia mbũrũrũ rĩ. Ĩĩ. Anoga rĩ. Ĩĩ. Githĩ tiakĩgeria gũcoka mũciĩ? Rĩu gwa gatheru. Ĩĩ. Hehe. Nũ wakwĩra nĩ ekũmenya? Arĩa ya kũũrĩra bũrũri wa ũgeni. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩ. Ĩĩ. kĩbaikũrĩ ĩĩ orũrire mĩtainĩ ya landani nginya gũkĩgĩa mairia ndũkende kũmakia ndamiano nĩ ũkũmaka tondũ rĩ ĩĩ zinachara yakinya rĩ ĩĩ o hĩndĩ kĩbaikũ aruta thimũ ere gatheru nĩ orire rĩ ĩĩ akĩona imwana igĩrĩ imĩzũngũ ciũkĩte he he nĩ agĩteithĩka acio nĩ mekũmuonia njĩra rĩu makuhanĩrĩria rĩ ĩĩ kĩmwana kĩmwe gĩkĩra kĩmaikũ atĩrĩ ĩĩ excuse me sir Nĩ- nĩ ndũ ĩyo nayo nĩ kũmwĩra ha ta rũgama hanini he kaũndũ ngwenda ta rũgama ũguo o atĩrĩrĩ Eh. marenda kũmũria kana hihi nĩ kũra ũrĩte mamũteithie no gũkorwo hihi ĩĩ kĩbaikũ tondũ nĩ agĩkĩũĩ kĩmonimoni rĩ Ĩĩ. magĩkĩarũka kwaranĩria Ehe. rĩu kĩbaikũ aragĩkĩnjĩraga atĩrĩrĩ Ĩĩ. mwanake ũcio rĩ Ĩĩ. amũririe atĩrĩ Mwanake akĩũria kĩbaikũ rĩu. ĩĩ Ehe. akĩmwĩra gentleman no ũngombere gĩciringi gĩciringi Kaĩ kĩbaikũ abatithĩtio atĩa? gentleman nĩ kuuga atĩrĩrĩ Ĩĩ. mũrata wa mwathani

tarekei ndĩmũrie na gĩtĩo ndĩmũrie atĩrĩ Ĩĩ, gĩciringirĩ ĩĩ, nĩ gĩakĩ na gĩtirĩ kĩndũ kĩa bata kĩngĩgũra ĩĩ, tondũ kĩo gĩciringi thikũ tũrĩrĩ ĩĩ gĩtirĩ kĩndũ gĩkĩene kĩngĩgũra no nĩ kĩa rũraya ti gĩa gũkũ ona gĩa gũkũ no- no hakuhĩ o ũguo aya rĩu ĩ ĩĩ gacũngũ kau gagĩcokia atĩrĩ ĩĩ ahe wĩra gĩciringi gĩkĩ gĩkũruta ĩ ĩĩ tondũ rĩrĩ ĩĩ tũrĩ na ngarari haha na mũrata ũyũ wakwa ĩ ehe tũtirĩ tũraiguithania atĩrĩ ĩĩ nũ ũgũkua zaa yaku na nũ ũgũthiĩ na kĩbeti mwathani mwathani kayarĩ kũigua araigwo gĩciringi gĩkĩrĩkia gũikio igũrũ rĩ ĩĩ kĩbaikũ rĩ ĩĩ ahurĩtio tangi mahiũ atĩa atĩa akainamanio ĩĩ akarutwo kĩbeti na thaa yake ya goro ĩĩ agacoka akabacanio hakuhĩ atuĩke rwambo Oi. Rĩu-rĩ, Eh, ĩgũcoka ĩke atĩa narĩ bũrũri wa ũgeni? kĩbaikũ rĩ Ĩĩ, ateithirio nĩ mũrata ũngĩ wakwa-ĩ ĩĩ, wĩtagwo zendi atĩ ĩcendi ĩĩ nĩguo. agĩkĩheana ũhoro Ĩĩ, agĩkĩmenyeka harĩa kumĩte